hi le ka johanson makamu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla dr maxaka i swilo swa xiyimo xa le henhla leswi hi nga na swona anhlikanini wa siku ra namuntlha muhumelerisi wa hina babazitha va kona la namuntlha va lo pampa dr maxaka xavutani va vahlaleri va hina namuxeveta vahlareli va hina hi mina dr sichole maxaka eh. murisi wa hina namuhla yi one eh. eh. masiku o tala va vambirhi ha ah, namuhla va humelerisa va ri voxe eyi mi mi mi vuyi mi tshukini swa tikomba ku a mi vhakachini um dr maxaka hi loyi munhu um i ya n'angeni i fika a lava ku pfuniwa n'anga yi fika yi n'wi nyiketa murhi mara yi ku wena Murhi lowu a wu nge tirhi loko u fika le kaya hi mhaka swilo leswi nga le kaya swi ta fika swi dya murhi wa mina lowu se swi lava ni rhanga ni ta le kaya ka n'wina ni ta ni ta tirha swi pfuna yini leswa so
ku ya hi vutivi bya mina tanihi ni nga va na malembenyana ya ku hlaya ni ri nyanga kumbe hi ndlela ya vunyanga mm. ah, u ta va nga swi a swi vekanga kahle a nga swi veki kahle mm. ku swi veka kahle ku ya hi vutivi bya yena u fanele ku munhu loko a fika enyangeni i n'wi nyika i mu lapha mm. a hola loko se a horile i ta mi byela timhaka hinkwato hi tinhlolo mm. ku ri ka ka wena a ku tiyanga ku nghena valoyi na vusiku ku endleka leswi na leswi na leswi na leswi mara namuntlha hi mhaka wu ku tewehe ka mina i fanele a mu nyika murhi mirhi leyi i ta endla ku ri a hola mm. loko se a horile swi ta huma ka ye kumbe swi ta va mi twanana nyanga leya ku ri huseni horile mi fanele mi ta mi ta biya muti wa mina ku ri mi pfala ku ri swi nga ha vuyi kumbe swi nga ni tluleli ka vana va mina mali swe swa ku loko ni ku nyika murhi u nghene na wo kaya u ta fika a kaya u nga ha tirhi ni fanela mina ni ta na murhi ni ya biya muti kasi lowu ka wu nga tirhi lowu dyiwaka hi tokoloxi wa mani kasi amen se lowu mi nga ta ta na wo mi ta mi ta biya muti wa mani amen a swa a swa twakali Yeah. Yeah.
Swa twisiseka. Swi- swi- swi ta va swi vula ku i lava mali ya muti a nga lavi ku ku pfuna Yeah. i fanele a ku pfuna ku sungula u hola loko se u horile se a ku nyika murhi and then u- a- u- i- a ta ya ta biya muti kumbe murhi loyi a nga ta ku nyika wo u ta fika kaya ni hi murhi u fanele kwa ku nyika murhi u nghena kaya leswi nga mutini wa wena swi baleka murhi wa sithole swipoko leswiya swi vona murhi wa sithole swi baleka mm. ma loko swi nga baleki swi murhi wa sithole i ta vuya na murhi wun'wana sithole a ta ta wu veka kwala kaya swi nge baleki mm. swa fani mu swa wu delela swa twisiseka ka mara ku ri ku kona hi n'anga yi wu kuma kwi murhi yo xava kumbe ku endleka yini ya ku ya hi vunyanga mirhi ya nyanga yi fanele a yi lora mirhi ya vunyanga a nga yi funda ka van'wani mara mirhi leyi u faneleke u ya ti tekela yona mm. a kumbe hi phakama ensinyeni kumbe hi murhi wa ku ceriwa enhoveni exigangeni kumbe entshaveni hi mhaka ku mirhi leyi loko u yi xava se va yi teke khale exigangeni i na problem mm. mirhi yin'wana loko yi yi teka hi famba na huku mm. yin'wana hi famba na mali yin'wana yi famba na ntambu ya gezi leyi nga ku khopani na liya yin'wana yi famba na lapi ya ku basa yin'wana wo famba na mavele ntsena kumbe fole se loyi a khaka mirhi a ya ku xaviseni a nga ta swi landzelela leswiya o tsemetela misinya ntsena a xavisa ene loko u teka misinya luya u nga wu phahlelanga u nga wu endlelanga swa huku na yini na yini wa ha ri nsinya a wu siva murhi mara loko se ni fika hansi ka murhi ni wu phahlela hi xinefi ni chela mali ni wu xava ni wu vulavulela a wa ha ri nsinya se hi murhi wa lapha hi mhaka ku se ni wu phadlerile mara loko se u xava mirhi liya loko ka u nga yi teki ku va yi teke njhani u ta gcina se u tirhisa mirhi u nyika vanhu va nga holi kumbe i nga tirhi hi mhaka ku mirhi leyi a yi tekiwanga kahle ende loko u yi teka i ri ya ku xava swi vula ku mirhi leyi u ta yi rivala ene loko u yi teka i ri ya wena a wu nga ta yi rivala a yi nga ta lava swa ku u yi tsala i le mabodhleleni mm. mara loko u yi xava mirhi leyi u ta yi rivala swa ku va ku leleza ku loyi mirhi wa so so so so so so u fanele u swi khoma u ta gcina se u tsala mm. and then loko u tsala mirhi ku ri ku ri u ngheni hi kokwani xinguwe kumbe hi kokwani kumbe hi koko wa khale a nga nghenanga xikolo mm. xin'wana na xin'wana xi nga mirini wa wena kumbe lexi u xi endlaka hi vunyanga u xi endla xa swikwembu swikwembu hi vokokwani se loko mirhi leyi na yoho ya mavamani ya vokokwani se loko wo tsala mirhi ya vokokwani vona va love va nga fundanga ku ta funda mani na hala bodlheleni mm. swi vula ku ta tirha wehe no u nga ri na vokokwani mm. u fanele ku yi tirhisa hi ximoya na mbilu na ku yi tiva ku rhanga kokwani we u ta mahlweni mirhi yi ta tirha mm. mara loko u yi tirhisa vutivi bya ku tsala u hlaya swi vula ku hi lavaya va va xilungu a wa ha ri nyanga tswatswana i nge tirhi mirhi leya u ta kuma se u lapha ten ya vanhu ku hola vambirhi eight ya vo hinkwavo va holangi mhaka mirhi leyi a yi fambelani na network ya wehe ya mikwembu mm. ku ri kumara swo swi na nkoka ku fika kwihi ku murhi no kuma avokweni ra n'anga straight ku nga ri leswa swa ku n'wina loko mi heta ku hlahluva munhu mu ku u na problem ya nhloko famba a khemisi ya xava murhi wa nhloko kumbexani famba laha reception u byala la nga reception u ta ku nyiketa murhi wa nhloko swi nga suki ka n'wina hi n'wexe ka vunyanga hi xitalo um munhu loko a s- a huma kaya a ya ka nyanga wa phahla va ka zitha kumbe va ka makamu ndi ya ka sithole ni kombela ku ni fika sithole swilo swa mina swi pfuleka va vona timhaka ta mina na ko va ni pfuna ni teka mirhi yi ta yi ta ni pfuna i phahla a vulavula hi mani hi sithole mm. se loko a fika ka sithole ku na rikhotso ka sejari mm. ya mu nyika ka murhi swi vula ku mirhi leyi a nga yi kumaka ka sithole mm. yi kumeka rikhotso and then nyanga nyanga hi munhu la nga na mikwembu na swikwembu emirini wa yena loko a khoma misava leyi a yi vulavulela misava ntsena a yi vulavulela a mi nyika yona minyiko hi swikwembu swa yena yi ta hundzuka mirhi ku ri ya tirha yi va na matimba hmm. loko se u yi nyikiwa hi munhu wo ka a nga thwasanga kumbe u ka a nga ri na swikwembu ku u ka a nga tlhaveriwanga hi mirhi ya ku a va na matimba a ku lwela swilo swi swi hluphaka vanhu hmm. swi vula ku murhi lowu a wu nge tirhi hmm. wo fana na ku wehe u tiendlela mirhi liya u fanele u yi nyikiwa hi voko ra nyanga na loyi a nga na swikwembu loyi a nga tlhaveriwa hi mirhi ya ku lwa na na moya yo biha se vanhu vo tala va teka vunyanga va byi endla swo swa xilungu ku fana hala xibedhlele mi ngheni hala mi ya nyikiwa mirhi hala um swi nge tirhi na swi twisisa ya swi nge tirhi mara ku ri ku byona vun'anga munhu i va a fike ka xiteji xi laha ka ku ku fana na n'wina ma swi vona mi mbale njhani Eh. a mi mbalangi mapalu tinjeti e swi fi hi loko loko munhu va za va n'wi cinca va ku se wehe nga mbala swa wena kumbe hi vona van'wani va tshama va mbali leswiya ku hambana ka tin'anga letimbirhi hi kwihi eh munhu yi khoma hi swikwembu ba makanga loko a sa khoma hi swikwembu eh mikwembu leyi fanelaka u xava swiambalo tinjiti tiparu madzovo yini swititana macova hileswaku i timpahla ta vunyanga mm. u fanela u va na toho ka minkarhi wolowo u karhi u dyondzisa vunyanga kumbe u karhi u parula vunyanga mm. u tikomba ku pfumela ku amukela mikwembu leya ku ri i tshama ka wena mm. loko se swi herile swi herile a wa ha swi tirhisi u ta swi ambala siku leri ku va na ntlangu wa mancomana kumbe ku ku ku cinwa swa malombo swa yiniyini swoleswo mara loko se u tshama u swi ambarile swin'wana u kuma ku vo sala hi matihlonyana so swi pfala ku na swin'wana leswi swa ku lava ku komba munhu ku hi mina ni nyanga mara ku ya hi ntiyiso hambiloko va xilungu va nghena xikolo vanhu loko a heta xikolo a heta matric a nga ha mbali uniform hina Se u- hina hina tiloyara Yeah. i mbala gawuni a ri kwala khoto Eh. loko a huma khoto vhele se Wa yi songasonga. songasonga a chela ka begi Yeah. loko a ku va ku swiambalo swa swa ntirho wa wena u fanele u famba na swona a musini maphorisa va ta tshama vambe uniform endlwini Eish. vo tirha bekarini va jikajika na swivirisi va ya va jikajika na ti-gumboots to basa Eish. ya va le busharini va famba na mukwana Yeah. Eh. Na yi twisisa. se vunyanga u fanela ku swi ambala leswi loko u tikomba ku we u nyanga u va na nkarhi wa ku ambala yunifomo u karhi u tirhisa swa swikwembu u amukela swikwembu loko se u hete wa nyanga u lapha vanhu u ambala xiambalo xin'wana na xin'wana swi nga va koho swa tinjiti na tiparu laha u tirhelaka koho mm, andumbeni ya wena hi le ofisini ya wena mm. hi le ku fikela ka mikwembu u karhi u pfuna vanhu swa laveka swi va koho mara a handle kumbe a movheni ku vekwa njiti hala ka dashboard a swi komi swi nge tshami ka movha ene ni ti vona ngo tinjiti mani swi na nkoka leswiya xikwembu xi tshama ka movha

Ndaya bo Thembisa a Makholong eh 719 Skylab Street ndi va ko a Thembisa hi Sunday yin'wana na yin'wana ha ya vo Zanini eh ka JB section hi va ko hi wa mune mara swilo swo tala va lava ku twa vuxokoxoko bya hina ngopfungopfu va tirhisa tifoni